Cwestiwn 3, Adam Price. A wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd meddygon y tu allan i oriau yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda? Mae Ysgol I Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ddarparu ystod o wasanaethau diogel ac effeithiol y tu allan i oriau er mwyn ymateb i anghenion gofal iechyd brys a'i poblogaeth pan fydd meddygfeydd ar gau. Wel, falle bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl iddyn nhw wneud e. Wrth gwrs, ar nifer o achlysuron eleni, mae cleifion yn Hywel Dda wedi cael eu gadael heb ofal meddygon y tu allan i oriau ar benwythnosau, oherwydd be mae'r bwrdd iechyd ei hunain yn disgrifio fel prinder meddygon teulu Dybryn. Nawr, mae'n effeithio ar y tair sir o fewn eu hardal nhw, ond mae'n benodol yn effeithio ar Sir Gaerfyrddin, oherwydd problemau yn arbennig yn yn Glangwili a yy ac yn Tywysog Phillip. Yym mae yym mae'r bwrdd iechyd ei hunain wedi ymddiheurio sawl gwaith i i gleifion. Yym odi Llywodraeth Cymru yn yn mynd i ymddiheurio oherwydd o- o'ch chi wedi penderfynu O'ch chi wedi penderfynu i beidio cynnwys Sir Gaerfyrddin, er enghraifft, yn y cynllun hyfforddi gwaith byw i ddenu meddygon teulu i Sir Gaerfyrddin? Ond nid oes y y y peth o'r cyfrifoldeb yn syrthio arnoch chi. Wel, o'n i mo'n sicrhau, wrth gwrs, bod pobl yn dod i Gymru i weithio. Ni'n gweld y niferoedd yn codi o achos Hynny ydi, gweld yr enghraifft o niferoedd yn codi yng Ngheredigion a Sir Benfro hefyd. Yn Sir Benfro, er enghraifft, yn 2016 oedd y ganran o ddoctoriaid yn mynd mewn i lefydd hyfforddi ar y pryd yn zero, dim, y cant, mae hwnna wedi mlaen i gant y cant o fewn blwyddyn 2017. Nawr, a ydyn ni'n wir wedi bod o bwysau? Oes. Ar yw'n wir i weud bod rhai gwasanaethau ddim wedi gallu cael eu cynnal? Ydy, mae hwnna'n iawn. Beth felly sy'n digwydd nesaf? Wel, mae Hywel Dda yn cyflogi um, Advanced Paramedic Practitioners yn Saesneg, bobl sy'n mynd i gallu gweithredu a gweithio yn, yn, yn yr ardaloedd lleol. Mae yna hysbysebion yn mas gan y bwrdd iechyd sydd yn edrych i dynnu bobl mewn i Hywel Dda. Mae yna drafodaethau yn cymryd lle ar hyn o bryd ynglŷn â'r potensial i ddatblygu gweithio rhanbarthol, yn enwedig yn y cyfnod dros nos, a mae'r trafodaeth hynny yn cynnwys ABMU, Hywel Dda a hefyd WAST. A hefyd, wrth gwrs, edrych ar ffyrdd lle mae meddygon teulu, er enghraifft, yn gallu gweithio o gartre. Mae hwnna yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd, ac wrth gwrs bydd hwnna'n gorfod cael ei ystyried i weld faint mor effeithiol yw hwnna. So, ydy, mae'n wir i weud bod bod y gwasanaeth ddim wedi bod o'r safon byddwn ni'n erfyn o'r bwrdd iechyd, ond dyna beth mae'r bwrdd iechyd yn ei wneud er mwyn datrys y sefyllfa.